Үлэ күүһэ хаһыат, алтынньы ый уон икки күнэ, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон биир сыллааҕы таһаарыыта. Мэлдьитин үлэ үөһүгэр. Атамай совхоз Кировскайдааҕы делениетин тракториһа Конун Михайлович Александров сайынын-кыһынын түбүктээх үлэ үөһүгэр сылдьар механизатордартан биирдэстэрэ. Бу ааспыт сайын кини Алена салайар толору механизациялаах звенотугар үлэлээбитэ. Звено хомуурга ылыммыт сезоннааҕы былаанын толору ситиспитэ. Үлэ бу үтүө түмүгэр оҕустарааччыннан үлэлээбит Конон Михайлович таһаарыылаах үлэтэ-хамнаһа биллэр-көстөр оруолламмыта саарбаҕа суох. Опыттаах механизатор кыһынын фермаларга ыанньыксыт түбүгүн чэпчэтэр биир тутаах үлэни толорор нуормаламмыт оту хотоннорго киллэриигэ үтүө сабыстаахтык үлэлиир. Кэпсиэхпин баҕарабын балаһаттан үүнэ үксүү турдуннар үлэһит дьоннор. Николаевтар Маҥаны нэһилиэгин төрүт өбүгэлэрэ кырдьаҕас көлүөнэтэ үлэһит дьонунан аатырара. Оройуоҥҥа да, нэһилиэккэ да Николаевтар дьиэ кэргэттэрин билбэт эбэтэр кинилэр тустарынан истибэтэх киһи бэрт аҕыйах буолуо. Николаевтар ийэлэрэ Варвара Гаврильевна бастакы герой ийэ этэ. Онтон аҕалара Алексей Кириллович үйэлээх сааһыгар булдунан дьарыктанан нэһилиэгэр аатырбыта сураҕарбыта. Кинилэр оҕолоруттан Василий, Абрам Аҕа дойду Улуу сэриитигэр ыҥырыллан барбыттара. Баһылай охсуһуу хонуутуттан эргиллибэтэҕэ. Онтон Абраам этэҥҥэ эргиллэн, кэлэн баран араанньыттаах бэргээн өлбүтэ. Анна Алексеевна, Анастасия Алексеевна бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыахтарыгар диэри төрөөбүт дойдуларыгар араас үлэлэргэ, сүөһү иитиитигэр сыралаахтык үлэлээбиттэрэ. Кинилэртэн тоҕус оҕо хаалан, үгүстэрэ ыал буоланнар, элбэх оҕону урууну тэнитэн, дойдуларыгар үлэлииллэр-хамсыыллар. Ити курдук Семен Алексеевич түөрдөн биир сыл устата кадровай булчутунан, Иннокентий Алексеевич сылгыһытынан, Варвара Алексеевна ыанньыксытынан, Афанасий Алексеевич булчутунан сүөһү иитээччинэн, Матрена Алексеевна ыччат сүөһүнү иитээччинэн, ветеринарынан үлэлээн бочуоттаах сынньалаҥҥа олороллор. Кинилэртэн биир бастыҥ киһилэрэ Алексей Алексеевич быйыл сайын ыараханнык ыалдьан туораата. Кини эмиэ төрөөбүт нэһилиэгэр сүөһү көрүүтүгэр өр сылларга үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Николаевтар бары коммунистическай үлэ ударниктарын аатын сүкпүттэрэ. Кинилэр аҕа көлүөнэ дьонтон үлэһит дьиэ кэргэн династиятын аатын ылыахтарын сөп эбит. Бу барыта кинилэр күн күбэй ийэлэрэ Варвара Гаврильевна уонна аҕалара Алексей Кириллович бэйэлэрин бириэмэлэригэр оҕолоругар төрөөбүт дьиэ сылааһын дьиҥ чахчы иҥэрбит, нэһилиэккэ умнуллубат улахан үтүөлээх өҥөлөөх ыаллар олорон ааспыттар. Ол иһин уон оҕолоро бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыахтарыгар диэри олох күчүмэҕэйдэрин аахсыбакка, төрөөбүт нэһилиэктэрэ чэлгийэ сайдарыгар сэмэй кылааттарын киллэрсибиттэрэ. Билиҥҥи эдэр көлүөнэ ыччаттары олоххо, үлэҕэ өрө күүрдэр холобурунан буолар. Онон Балҕаннаахха олохтоох кырдьаҕас Николаевтар биэс анчы сиэннээхтэр уонна хос сиэннээхтэр. Даниловтар Ульяна Филипповна тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аҕыс сыллаахха иккис оҕонон төрөөбүт. Аҕалара олох кыра эрдэхтэринэ өлөн, кэннигэр хаалбыт түөрт оҕолоро эрдэ үлэһит буолбуттар. Ийэлэрэ Бороскуобуйа киэҥ-холку майгылаах, Мэлдьи үөрэ-көтө үлэлии-хамсыы сылдьар хоһуун үлэһит, оҕолорун, сиэннэрин үлэ үрдүк талааныгар ииппит, уһуйбут ытык кырдьаҕас этэ. Ол иһин кини оҕолоро Михаил Филиппович, Мария Филипповна нэһилиэк киэн туттар бастыҥ үлэһит дьонунан буолаллар. Аграфена Филипповна Бэрдьиэстээх сэлиэнньэтигэр олорор. Оттон бүгүн кэпсэнэр биир кыыһа Ульяна Филипповна үлэтин дьаам сүрдээччинэн саҕалаабыт. Ол кэнниттэн ыанньыксытынан үлэлээн, бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан да баран, эмиэ өр сылларга үлэлээбитэ. Ыанньыксыттаабытын устатын тухары социалистическай куоталаһыыга бастаан элбэх бочуотунай грамоталарынан, куоталаһыы кыайыылааҕа значогунан, Ленин төрөөбүтэ сүүс сыла, килбиэннээх үлэтин иһин медалынан наҕараадаламмыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сыллаах Герой ийэ бочуоттаах аатын иитиллибитэ. Аҕалара Николай Семенович Данилов Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа этэ. Николай Спиридонович уһун кэмҥэ сылгыһытынан үлэлээн элбэх оҕону ииппитэ. Барыта уон икки оҕону атаҕар туруоран үлэһит оҥортообуттарыттан билигин он биир оҕо араас идэлээх үлэһит дьон буоланнар ситиһиилээхтик үлэлииллэр. Кинилэриттэн алта оҕо төрөөбүт нэһилиэктэригэр олороллор. Кыра уол Советскай армияҕа сулууспалыы сылдьар. Улахан уол оройуон хас да төгүллээх чемпион булчута. Улахан кыыстара Тамара 1902 сыллаахха бэкээринэҕэ хэбиэдиссэйинэн үлэлээн оройуонга биир бастыҥ үлэһитинэн буолла. Кыра кыыс Паша ийэтин туйаҕын хатаран ыанньыксыттыыр. Анатолий сылгыһытынан Аркадий ыччат Ыччат сүөһүнү иитээччинэн Николай болуотунньугунан үлэлииллэр. Атын оҕолор оскуола кэнниттэн үс-түөрт сыл отделениеларыгар үлэлээн баран, сорохторо атын оройуоҥҥа олохсуйан ыал буоллулар. Билигин Ульяна Филипповна уон тоҕус сиэннээх, бочуоттаах да сынньалаҥҥа олордор отделениетыгар сүөһү көрүүтүгэр күүс-көмө буолар. Сыл аайы биэстии, аҕыстыы туоннаҕа тиийэ үүтү бэйэтин хаһаайыстыбатыттан туттарар. Чемизовтар Мария Филипповна уонна Егор Николаевич дьоллорун холбоон олох олорбуттара чөрдөн сылын туолла. Кинилэр төрөөбүт дьонноро нэһилиэк олоҕо сайдарыгар туспа суолу-ииһи хаалларбыт дьонунан буолаллар. Мария Филипповна аҕата Силип Силипсип өр сылларга сылгыһытынан үллээбитэ. Элбэх төрүөҕү ылан үгүс хайҕалы-махталы ылбыта. Бу маарга олохтоох ыалдьытымсах амарах ыал түөрт оҕолоохторо Кинилэртэн билигин ити Мария Филипповна уонна Степан Филиппович бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан олороллор. Онтон Егор Николаевич аҕата Ньукулай Чэмэһэп нэһилиэк биир уус киһитин быһыытынан биллибитэ. Тутуу сайдарыгар күүһүн-уоҕун анаабыта. Саҥа оскуола аһыллыытыгар бэйэтин дьиэтин кытта биэрбит сайаҕас, э, сайаҕас өйдөөх-санаалаах киһи этэ. Ньукулай оҕонньор оҕолоро Татьяна Кировскай нэһилиэгэр олохсуйан олорон өлбүтэ Уолаттар Дмитрий, Петр Аҕа дойду сэриитин кыттыылаахтара. Кинилэртэн Петр аҕыс оҕону төрөтөн, улаатыннаран, бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан олорон, быйыл ыалдьан өллө. Онтон Егор Николаевичтаах тоҕус оҕолоох кырдьаҕас ыаллар. Оҕолоро үгүстэрэ төрөөбүт нэһилиэктэригэр олохсуйаннар, үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Маҥаны нэһилиэгэр тыа хаһаайыстыбата сайдыытыгар быһаччы үлэлиир-хамсыыр, оҕолорун үлэҕэ уһуйааччы, үлэһит ыаллар аҕыйаҕа суохтар. Үлэһит дьиэ кэргэн династиятын үтүө үгэһигэр төрөөбүт дьиэ сылааһын, илгэ тыыныгар иитиллибит сиэннэрэ салҕааннар төрөөбүт төрүт сирдэрэ сайдарыгар айымньылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьаллара дьону-сэргэни үөрдэр-көтүтэр. Оройуон прокурора Андреев устаабы тосту туора кэһиилэр таһаарыллыбыттарын туһунан диэн представлениетыгар Уонна үлэ күүһэ хаһыат бу дьыл атырдьах ыйын сүүрбэ аҕыс күнүнээҕи алта уон ахсыс нүөмэригэр тахсыбыт Васильев, Журков, устаап тукуртуллуо суохтаах диэн ыстатыйаларыгар райпо барабылыанньата маннык быһаарыыны биэрэр. Бастыкыннан, рынокка киирииннэн сыаны ыарааһыннан тиэйэр-таһар үлэҕэ төлөбүрдэр улааппыттарынан уонна райпо оборуокка сылдьар средствота тиийбэтинэн сибээстээн бу дьыл от ыйын үс күнүгэр Оройуон пайщиктаахтарын боломуочунайдарын уопсай мунньаҕа буолбута. Онуоха пайщиктаах статуһун чөлүгэр түһэрии туһунан боппуруос турбута. Мунньах дакылаатыгар уонна колбас бырабылыанньатын председателин үп-экономика боппуруостарыгар бастакы солбуйааччы Аргунов этиитигэр дойду үрдүнэн кооперация систематыгар Саха сирин оройуоннарыгар паайга саҥалыы киирии суолтата бэлиэтэммитэ. Онон биирдии пайщиктаахтар райпоҕа холбуур паайдарын үбэ-атыы-эргиэн тэрилтэлэрин материальнай-техническэй баазаларын бөҕөргөтүүгэ араас табаар көрүҥүн атыылаһан, нэһилиэнньэ наадыйыытын толорууну тупсарыыга сыаллааҕын тоһоҕолоон ыйыллыбыта. Мунньахха оройуон киинин бары маҕаһыыннарын сэбиэдиссэйдэрэ бары кыттыыны ылбыттара. Ол кэнниттэн кинилэри барыларын от ыйын сүрбэ күнүгэр ыҥырбыппыт. Паай саҥа бэлиэтин хайдах толороллоругар, киирбит харчыны ханнык шокка угалларыгар уонна пайщиктаах боломуочунайдар сорудахтарыгар олоҕуран, бырабылыанньа бу дьыл от ыйын 19 күнүгэр ылыммыт уурааҕын нэһилиэнньэҕэ өйдөтүү үлэни ыыталларыгар инструктаж сүбэ-мунньах оҥорбуппут. Онно булгуччу пайщиктаах эрэ буоллахтарына айыылларын аһыылларын таҥналарын туһунан этиллибэтэҕэ. Бу дьыалаҕа олус сэрэхтээхтик сыһыаннаһан, нэһилиэнньэни өйдөтөн туран паайга көҥүл өттүнэн саҥалыы киллэрэргэ сүбэлэммитэ. Ол да иһин буолуу райпо барабыланньатын аатыгар нэһилиэнньэттэн тылынан да суругунан да үҥсүү киирбэтэ. Үлэ күүһэ хаһыакка ыстатыйа тахсаатын кытта аппарат бары үлэһиттэрин уонна маҕаһыыннар сэбиэдиссэйдэрин мунньан бу дьыл балаҕан ыйын 11 күнүгэр кэпсэтии оҥоруллубута. Ол түмүгүнэн потребительскай кооперация устаабын алтыс пуунун кэһэн дьон хармааныгар күүс өттүнэн киирии чахчылара суохтара чуолкайдаммыта. Маны таһынан бу сөбүлэһии түмүгүнэн промышленнай уонна хаһаайыстыбыннай табаардар саҥа ыал буолааччыларга, элбэх оҕолоохторго, договарга атылыналлара быһаарыллыбыта. Ол кэннэ пайщиктаахтарга табаар көрүҥэ ыйыллан туран, 5 Биэһэн бырыһыана атыылана барабылыанньаҕа көрүлүннэ. Табаар саппааһа аҕыйаҕынан паайщиктаах барыта улаханнык наадыйаллар, биирдии табаарга тиксэрин хааччыйар туһугар киниискэтигэр вкладыш оҥоһуллуоҕа. Онно ылбыт табаара бэлиэтэнэн иһиэҕэ. Иккиһинэн, устаап отут бэһис ыстатыйатын ВПУ-нугар этиллэринэн, райпо барабылыанньата ханнык баҕарар тэрилтэлэри, холбоһуктары, кооперативтары, дьиэ кэргэннэри уонна биирдиилээн дьону кытта дуогабар түһэрсэрэ көҥүллэнэр. Маны сэргэ быйыл кулун тутар ыйга Холбос Советын киэҥ ыҥырыылаах мунньаҕа тыа оройуоннарыгар потребительскай кооперация эргиэнин тэрилтэлэринэн хааччыллар бары нэһилиэнньэҕэ, совхозтар директордарыгар уонна оройуон тэрилтэлэрин салайааччыларыгар көмө оҥороллоругар ыҥырыы таһаарбыта. Бу ыҥырыыга эппиэттээн Атамай совхоз үс сүүс тыһыынча солкуобай, Синя совхоз сүүс тыһыынча солкуобай, Горнай совхоз биэһэн тыһыынча солкуобай үбү үс сылга болдьохтоон договордаах төрүккэ олоҕуран кыттыстылар. Оттон оройуон биир да тэрилтэлэрэ манна суолта биэрбэккэ, дуогабар түһэрсибэккэ олороллор. Райпо барабылыанньата биирдиилээн пайщиктаахтары кытта дуогабар оҥостон үс сылга болдьохтоох сэдэх табаардары атыылааһыҥҥа уураах таһаарбыта. Манна олоҕуран 200 сүүрбэ алта тыһыынча солкуобай сууммалаахха нэһилиэнньэни кытта дуогабардастыбыт. Улахан уочарат буолан үгүс дьон маппыта. Ити докумуоннаһыыга ким да кими да күһэйбэтэҕэ. Договардаһан табаары ылбыттар докумуон хайдах оҥоһуллубутун туһунан санааларын этиэхтэрин сөп. Бу, бу боппуруоһу бырабылыанньа куурума суох мунньаҕынан бигэргэттэппит Мүгэргэппиттэр диэн Андреев сыһаннан ааҕар. Онтон устаап 36 ыстатыйатыгар этиллэринэн, барабылыанньа чилиэннэрин үгүс өттө кэлбит буоллахтарына мунньах толору куорумнааҕын ааҕыллар. Холобура тоҕустан биэһэ кэллэҕинэ. Үсүһүнэн, райпо финансовай хаһаайыстыбаннай балаһыанньата мөлтөөн, нэһилиэнньэ бэрт уһун сыл Сыллартан укпут 72 тыһыынча 500 солкуобай сууммалаах паай үбүн райпо туһатыгар биэриэххэ диэн боломуочунайдар этиилэригэр олоҕуран уураах тахсыбыта. Уураах инники бэлэмнэммит бырайыагар бу үп туһунан биир да тыл суоҕа. Мунньах хаамыытыгар боломуочунайдар бэйэлэрэ эбии киллэрэн куоластаан маннык пуун ылыллыбыта. Тыл эппит боломуочунайдар нэһилиэктэргэ оройуон киинигэр Паасчыктаахтар учуоттара олох чуолкайа суоҕун, ол иһин итини сөргүтэн саҥалыы үлэлииргэ модьуйбуттара. Үлэ күүһэ хаһыат ыстатыйата тахсыбытын кэннэ консультацияласпыппыт. Кырдьык, паасчыктаахтар бэйэлэрин үптэрэ буоларынан сыыһа уурааҕы көннөрөн, инниттэн нэһилиэнньэҕэ быһаччы тахсарга быһаарыммыппыт. Райпо үлэтин отчуота диэн бэбиэскэлээн, холбостон бэрэстэбиитэли ыҥыран туран балаҕан ыйын 19 күнүгэр оройуон киинигэр мунньах болдьообут. Баара-суоҕа черданчапайщиктаах кэлэн сүбэлэһии буолбатаҕа. Онон бу дьыл Иһинэн паайщиктаахтар мунньахтарын оҥорон, үп-ханна бэриллэрин сокуоннайдык баһартарыахпыт. Урут угуллубут паай үбүн райпо ханна да тутта илик, туһааннаах счекка сытар. Паай үбүн учуотун отчуотунаһын ыспыт сирэйдэри булан, үлэлэрин кытта сибээстээх буруйга сэмэҕи тардарга диэммит. дэммит. Тыынча тоҕус сүүс отут биир сылтан райпол тэрилтэлиэҕиттэн мунньуллан кэлбит дьыаланы билиҥҥи бырабылыанньа хантан булан кими да буруйдуур кыаҕа суох. Түмүктээн эттэххэ, райпо аатыгар киирбит представление уонна үлэ күүһэ хаһыкка тахсыбыт ыстатыйа автордара бырабылыанньа сиэрдээх быһаарыытын кытта сүбэлэһиэхтэрэ диэн эрэнэбит. Жиркова райпо бырабылыанньатын председателэ ССРС президенин ыйааҕа ССРС сэбилэниилээх күүстэриттэн пограничнай ис дьыала уонна тимир суол сэриилэриттэн олохтоммут дьиҥнээх байыаннай сулууспа болдьоҕун толорбут байыаннай сулууспалаахтары босхолуур туһунан уонна тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон биир сылга алтынньы-ахсынньы ыйдарга гражданнары дьиҥнээх байыаннай сулууспаҕа ыҥырар туһунан, ССРС бүттүүн байыаннай эбээһинэс туһунан, сокуону толорууга уонна ССРС уларыйыы кэмигэр СССР Союһун государственнай былааһын уонна салалтатын органнарын туһунан сокуон бэс ыстатыйатын бастакы чааһыгар сөп түбэһиннэрэн уурабын. ССРС сэбилэниилээх күүстэриттэн пограничнай, ис дьыала уонна тимир суол сэриилэриттэн олохтоммут сулууспалыыр болдьохторун толорбут байыаннай сулууспалаахтары тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон биир сыл алтынньы ахсынньы ыйдарга саппааска таһаарарга ССРС сэбилиниилээх күүстэригэр пограничнай ис дьыала уонна тимир суол сэриилэригэр тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон биир сыл алтынньы ахсынньы ыйдарга ССРС оборонатын министерствота уонна сувереннай республикалар сүбэлэһиилэригэр көрүллүбүтүнэн ыҥырыллар кэмҥэ уонаҕа саастарын туолбут дьиҥнээх байыаннай сулууспаҕа ыҥырыллыыга уталытар бырааба суох гражданнары, ону тэҥэ үрдүкү састаах ыҥырыллар гражданнары өскөтө кинилэр сулууспаҕа ыҥырыыттан уталытар бырааптарын сүтэрбит буоллахтарына дьиҥнээх байыаннай сулууспаҕа ыҥырарга. Ыҥырар комиссиялар бары таһымнарын үлэлэригэр предприятиелар, учреждениелар, общественнай тэрилтэлэр уонна хамсааһыннар бэрэстэбиитэллэрин киэҥник кытыннарарга. Советскай Социалистическай Республикалар Союзтарын президенэ Михаил Горбачев Москва, Кремль 1995 сыл алтынньы үс күнэ. Үтүө дьарыктаах киһи Гаврил Ильич Александров эдэр сылдьан үҥкүүһүтүнэн биллэрэ кэлин пенсия тахсан баран оройуоннааҕы культура дьиэтиниһинэн үҥкүү куруһуогун салайан үлэлэппитэ. Билиги биһиги былырыыҥҥыттан Гаврил Ильич балаҕаныгар дьарыгырарбыт манна көмүлүөк оһоҕумайан сандаара турара Дууһабытын сыланньытар курдук, Гаврил Ильич сахалыы оһуордаах-бичиктээх олбуора ыраахтан көстөр, киирэр киһини үс сэргэ эҕэрдэлии тоһуйар, ол аттыгар икки балаҕан баар. Биһиги өбүгэлэрбит тустарынан ахтыы хомуурунньук хомуйуунан дьарыктанар буолан, Гаврил Ильичтыын саастатык кэпсэтэрбит, кини маннык кэпсиир. Тыһыынча тоҕус сүүс ауһанаҕа сыллаахха уһаайбам иһигэр бу саха балаҕанын туттаран өбүгэлэрбит былыргы тэриллэрин төһө кыалларынан хомуйан дьон-сэргэ, эһиги эдэрдэр көрүүгүтүгэр билиигитигэр аныыбын. Былыр былыргыттан этэллэр өбүгэтин төрдүн-ууһун билбэт киһи ийэ дойдутун таптыан табыллыбат диэн. Биһиги оскуолаларга сахалыы программанан үөрэнэҕит. Төрөппүттэргит бу балаҕаммын олус сөбүлээтилэр, Онтон Саман, санаам көтөҕүллэн былырыын оройуоммут тэриллибитэ алтыан сылын туолар юбилейыгар анаан бу саҥа аҕас муннуктаах балаҕаны тутан музей оҥордум. Бу үлэбэр оскуолалар, ветераннар, дьахталлар советтара, олохтоох совет салалтата көмөлөспүтүгэр махтанабын. Билигин балаҕаммар дьон-сэргэ сылдьара элбээтэ, учууталлар мед медсоветтарын мунньаҕын манна оҥороллор, эдэрдэр свайбаларын, ритуалын манна ыыталлар. Быйылгыттан атын оройуоннарга сылдьан национальнай оскуола концепциятын олоххо киирэр уонна практическай үлэҕэ туһаналларын, сүрүн өрүттэрин видеокамераҕа устунан дьарыктанабын. Бу учууталларга көмөлөөх буолуоҕа. Былырыыҥҥыттан түүлээх таҥаһы тигиигэ куруһуогу ыытабын. Гаврил Ильич балаҕаннарыгар сылдьан киһи элбэҕи билэр-көрөр. Манна барыта сонун, кэрэ, өйүҥ-санааҥ аһылларга дылы. Гаврил Ильич идэтинэн учуутал буолбатах, ол эрээри биһиги өбүгэлэрбит үгэстэринэн үөрэтэн бу балаҕаннарыгар тигэргэ уһуйарын иһин дириҥ махталбытын тиэрдэбит. Роза Петрова, Ага Федотова Уродина кулууп чилиэннэрэ Эриэ-дэхси дьаһаллыбат. Кыстык ыган иһэр. Ынах сүөһүнү, сылгыны сыл кыстатар соруктаах хаһаайыннар аҕыс ыйдаах уһун кэмнээх сезону тэрээһиннээхтик көрсөр үгэстээхтэрэ саха дьонугар киэҥник биллэр. Аныгы олоххо бүтүн коллективтарынан, олаата холхозтарынан күргүөмнээхтик бэлэмнэнэн сүөһүнү кыстык хотонноругар туруораллар. Ол эрээри ити санаа хоту сааһыланан, эриэ-дэхси дьаһаллыбат түбэлтэлэрэ үгүс. Билиҥҥи киэҥ сибээһи олохтоон, үлэлиир-хамсыыр кэмҥэ онтон-мантан тутулуктаах буолуу элбэх. Сүөһүбүт аһылыгын сорох көрүҥэ, уотурба, республика тас өттүттэн тиэллэн кэлэр. Сүөһүгэ сиэтиллэр сиэмэ эмиэ тастан аҕалыллар. Онон миэстэтээҕи салалта илиитэ-атаҕа тиийбэт бопуруостара күн-түүн үөскээн тахсаллар. Бу күннэргэ совхозтар халааччыларын кытта кэпсэттэххэ, итэҕэстэр да, иҥнигэстэр да бааллар. Тимофеев Дьүктүөнэ совхоз директора этэринэн, кыстык хотоннор өрөмүөннэрин кэмигэр бүтэрбиппит. Ыанньык ынахтары балаҕан ыйын сүрбэкки, убайдары балаҕан ыйын сүрбалта күннэригэр киллэрбиппит. Оту, сиилэһи тиэйэн аһата турабыт. Хотоннору сыбаан, ититии үлэтин ыытабыт. Бородууксуйаны, үүтү, ылыыны түһэрбэт курдук дьаһанабыт. Онно ити сиилэһинэн эбии аһатарбыт улаханнык көмөлөһүөҕэ. Уотурбабыт суох. 200 бөөн туонна кэлиэхтээҕэ өрүс пуордугар суох. Итини өрүс пуордуттан эбэтэр золотинкаттан ылыҥ дииллэрэ биллибэккэ турар. Туох диэн дьаһалкаларын күүтэбит. Түөрт сүүс туонна зерно фураж аһымаҕа сытар. Ону тастарыаҕа суолбут суох, сир-тоҥо илик. Золотинкаттан аҕалтаран аһымаҕа сүөкэппит хүрбэт уонна уотурбалаахпытын тиэйтэрэ алта тракторы ыыттыбыт. Ити кэллэҕинэ эбии халыкка туһаныахпыт. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус аҕыс туонна оттоохпут. Биэһон туоннаны республика фондатыгар биэрбиппит. Эбии аһылыгы балачча туһанан сүөһүбүтүн сыл таһаарыахпыт. Аһылык балаансатын көрөммүт биир усулуобунай төбөҕө ортотунан 12-14 аһылык единицатын уурдубут. Кормо сыаҕы алтынньы уон сэттэ уон аҕыс күннэриттэн үлэлэтиэхпит. Сиэмэ кырбатар агрегаппытыгар Тааттаттан оборудование булан аҕалан оҥорторон эрэбит. Ити бүттэҕинэ сотору кэминэн кырбаттарыахпыт. Хотоннорго механизация ноһуом Таһаарыытыгар үлэлиир кыахтаах. От сиилэс тиэйиитигэр, үүт таһыытыгар анаммыт техника толору туһаныллар. Фермаҕа үлэһит тиийбэт. Нэһилиэк тас өттүттэн үс үлэһити аҕалан договордаһан үлэлэтиэхпит. Жирков горнай совхоз Бэрдьигэстээхтээҕи сыаҕын ыччат сүөһү иитиитигэр биригэдьиирэ иһитиннэрэринэн, борооннору кыстык хотонноругар кэмигэр киллэрбиппит. Икки-үс сэттэ уон икки субай сүүһү таһырдьа сылдьар. Итилэртэн икки-үс төбөнү саһыл уйатыгар икки бостууктаах аһаттарабыт. Оттон сэттэ уонтан тахса сүүһүнү бу күннэргэ сэттэ аттаах киһи, үс бостуук, икки сылгыһыт уонна эбии бэриллибит икки үлэһит көрдүү сылдьар. Билиҥҥитэ ити уһуйдарбытыгар хотоҥҥо киллэрэн көрөр-аһатар үлэһиттэрэ аттарыллан туруорулла иликтэр. Өссө сүүрбэ төбөҕө хотоно ситэриллибэккэ турар. Күкүүрэ сабараанньата бүтэриллэ, ТСН таҥылла, хистерната туруорулла иликтэр. Онтон Майга Яковлев хотонун салҕааһына үрдэ, дьаҥа, даҥа муостата суохтар. Манна сэттэ уон субай кыстыахтаах. Үлэһитэ баар. Тутуу матырыйаалына хос хааччыйыахтааҕа тардыллан иһэр. Онон үлэ бытаарда дии саныыбын. Бу нэдиэлэҕэ дьаһал ылар буолуохтаахтар. Манна миэстэтигэр кормуо сыахтаахпыт, урукку үлэһиттэрэ бааллар, бэһиэ буолуохтара. Этинни бастакы күнүттэн аһылыгы биэриэхтэрэ. Кэпсэттэ Авакумов. Пайщиктаахтар истиилэригэр Бу дьыл алтынньы үс күнүгэр райпо бырабылыанньатыгар үрдүк көрдөбүллээх табаардары пайщиктаахтарга атыылыыр бэрээдэк туһунан боппуруос көрүллэн, туһааннаах уураах ылылынна. Райпоҕа кэлбит ити табаардартан биоһун бырыһыана соҕотуопкаҕа, саҥа ыал буолааччыларга, элбэх оҕолоох ыалларга уонна да атын итиэннэ мантан хаалбыт аҥара паасчыктаахтарга атыыланыахтара. Онно табаардар маннык көрүҥнэрэ киирэллэр: мотоцикл, мотороллер, снегоход, биирдии устуука, автоприцеп, автомашина, аккумулятор, машина, холодильник, таҥас сууйар массыына, пылесос, иистэнэр массыына, электро-оһох, электромясорубка, электросковородка, электросепаратор, электропапельница, маһы таҥастыыр электротабаардар телевизор, магнитофон, дружба эрбии барыта биирдии стука, миэбэллэртэн үс тутуу матырыйааллара түүлээхтэн оҥоһуктар үс көбүөр оҥоһуктар икки көтөр түүтүттэн оҥоһуктар икки курустаал оҥоһуктар уонна булт саалара биир импортнай табаардар уон Хос быһаарыы: Курустаал оҥоһуктар тутуу матырыйааллара аҥардас баайчыктаахтарга, паай үбүн киниискэтин эбии лииһигэр бэлиэтэммэккэ эрэ атыыланыахтара. Онтон атын ааттаммыт табаардар бары көрүҥнэриттэн баайчыктаах, үөһэ ыйыллыбыт ахсааныгар сөп түбэһиннэрэн атыылаһар бырааптаах. Ол ылбыт табаарын аата паай үбүн киниискэтигэр тигиллэр, эбии илиискэ бэлиэтэнэр. Антон биир куоппуйата маҕаһыыҥҥа хаалар уонна атыылааччы ханнык табаар көрүҥүн кимиэхэ атыылаабытын туһунан райпо эргиэҥҥэ отделыгар фактуратын илдьэ кэлэн туран отчуоттуур. райпо барабылыанньа таһын литературнай миниатюралар оҕо санаата биирдэ мин мариналыын кыһын түннүгүнэн таһырдьаны көрө олорбуппут арай түннүк аттынааҕы тииккэ биир кыһыл түөстээх чыычаах кэлэн олордо кини түөһэ кып-кыһыл тумса топ-токур марина түннүгү тоҥсуйбутугар чыычаах көтөн хаалла Онно эмискэ Чыычааҕы арагаайканан ытымаҥ диир санаа киирдэ. Чыычааҕы көрөргө да кэрэ. Ким баҕарар айылҕаны таптыыр. Ол эрээри сорохтор алдьаталлар, бэл хатыҥ уутун барытын ылан өлөрөн кэбиһэллэр. Айылҕа биһигини аһатар киниэхэ отон, дьэдьэн, моонньоҕон, хаптаҕас уонна даатын астар бааллар. Биһиги ону аһылык оҥостобут, онон айылҕаны харыстааҥ. Мин төрөөбүт дойдум Саха сирэ. Мин дойдубар арааһынай тииттэр, хатыҥнар, тэтиҥнэр, талахтар уонна араас сибэккилэр, үүнээйилэр үүнэллэр. Ол иһин төрөөбүт дойдубун таптыыбын. Мин аан бастаан ийэ диэн тылы саҥарбыппын, ол иһин сахалыы саҥаны саха тылын ийэм курдук таптыыбын. Аня Жиркова Бэрдьигэстээх орто оскуолатын үөрэнээччитэ. Туһалаахтык сынньанабыт. Биһиги быйыл сайын сүүрбэ үс буолан Маҥырас совхоз улуу сыһыытааҕы учаастагар бүтэй тутуутугар үлэлээтибит. Салайааччынан Маҥырас орто оскуолатын учуутала Степан Степанович Контоев сырытта. Биир ыйга уон километр бүтэйи туттан үрдүк хаачыстыбалаахтык туттардыбыт. Үлэ сынньалаҥ быыһыгар Нам оройуонун Салбан нэһилиэгэр спорт хас да көрүҥэр күрэхтэһэн бастаатыбыт. Сайыҥҥы сынньалаҥмытын туһалаахтык атаардыбыт. Бу иһин учууталбытыгар махталбытын тиэрдэбит. Эрчим, үлэ сынньалаҥ лааҕыр оҕолоро